Antire bilichinnima yi kumda yipuɣin zuɣusi maa wulana ka n lee kuli yɛra a ni nyɛ lala tilaa shɛli ti ni yɛn zaŋ bahina ŋɔ maa a yi bɔri ni a wum tilaa maa kahigibu zaasa ni nyɛ shɛli din ŋuna nyin kpɛm ti YouTube accounts la puuni m ba wulana Naawuni ni kɔni a yi kpɛri puuni a nyɛla ŋun ni nya vidio maa zaɣ muni n yuli li ka gba chaŋ ti buɣisi ka ti nya Naawuni ni yɛn tum shɛm di zuɣu wum kukoli din be nyaaŋa ŋɔ.
To ka n kɔŋ labina ti gbaari m ba tɔɣu Muhammadu. A daa zaŋ nobili nir ŋɔ zaŋ bahi na, ka bɔhiri di yuli ni di tuuntumsa ni nyɛ shɛli. Tɔ! Di pirinla yɛlgola maa zuɣu. Tɔ! Yɛlimaŋli, lala tia maa, di ŋmanila bihiba piri Ibrahim Sindiq n-daa boli di yuli maa. Yɛlimaŋli lala ka bɛ shɛ booni nobili nini m-bala. Tɔ! A yi kana ti nyɔŋ ŋɔ polo mi, tinzun ni ŋɔ mi boonila Anansi Dakuno. Anansi Dakuno, Kpatindaliŋgu Dukuno. Ɛhɛ! Lala ka ŋuna maa booni li, Anansi Dakuno. Tɔ! Yɛlimaŋli mi yɛra, Ɛɛ! Ma ni mi li zaŋ chaŋ di daanfaani shɛm nyɛ mi kadama fahim ka ti mali li niŋda. Ka di fahim mali yaa pam. Ka bia ko mi ka di niŋdi tira, hal ninkurugu ŋun beni ka tamda ka tooi zooi ka o tamda, di niŋdi di tira o. A mi mali bia ka o yɛtɔɣa dii bi goligira, kaman biɛla biɛla o yɛri yɛtɔɣa dii bi wumda, a bi gbaari o yɛtɔɣa maa viɛnyɛliŋga. A ni tooi niŋ lala nobili nini ŋɔ maa lala soli maa zaŋ ti o, Naawuni gafara. Yɛtɔɣa ŋuna, o ku yɛn gbaala yɛtɔɣa viɛnyɛliŋga pam gba. Hal bɔŋ gba ka o noli maa ti lan bɔri ni di deei di lan ne n-yaɣi. Di zuɣu nobili nini di mali anfaani pam. To jɛmɔɣu mi yɛla di daa anfaani maa mi din chandi shɛm m-bɔŋɔ. A nya nobili nini ŋɔ, ni di karini ka bi gbaara. A bɔhindila tuma ka tuma maa a bi gbaari tuma maa Bɛ yaa kuli nyɛla ŋun karinda Mahamadia bɛ Silimiin salo ŋɔ ka a karinda ka di bi ne nini. A kuli ni boli nobili nini maa di vam ma ma maa. A mi boli gba ka di wala maa bɛ nyini di dabisi li bahi. Bɛ yaa boli ka di flowers ŋɔ di pum maa ka di bɛ nyini di kpahi li bahi nyini ku bom di mini li n kana ti paɣi paɣi li m baɣisi li ka di bi. a yi baɣasiri ka di bɛ kom biɛlifu ka a ku yɛn nam bahi di puuni nyɛ tanpiɛlli zaŋli n niŋ di puuni n kahinli a yi kahinli a yɛn zaŋli n gabi shiri puuni n damdamli ka di gabi to saha shɛli kam zaa sa di ni ti ku niŋ ka a yɛn karim bee ka a yɛn chaŋ a bɔhimbu shee a yɛn booli niŋ a nutali puuni n lɛli ka naan piɛŋ a bɔhimbu shee. Bolli ka a ŋmɛra, bɔ ka a niŋra ka ku bɔri ni a ku gbaai viɛnyɛliŋga, ka di nyɛ li Mahmadiya bee shikuru n-nyɛ li? Naawuni gafara. A ku yɛn gbaai limi viɛnyɛliŋga ka di kpala din dɛma. Din lan pahi yaha, ti booni o binshɛɣu ka bɔ ni deei ni bin wula ka bɛ lee booni li maa gba, di Dagbanli maa bɔri ni di fɔma maa. N ŋɔ na ti booni la nyɛnyahi. Ka Dagbaŋ ka bɔ ni ban do ba, ka ban duɣiri o, ban do ba, ban do ba. Di daa tooi zooi pam ka ti tooi chirigiri li puri ni pam, ka bɔ ni wahu bini, di gba yi ku wali, eh, a yi ku nyari bindiri maa, di yi ku moogi di yɛn tahi ba ka di puuni maa ka di mɔha, ka mali wali bibihi ŋɔ ka di be di puuni, ka bɔ ni wahu bindirigu. Ban dɔba maa m-bala. Di yi nyɛla di kaɣibo polo, lala ban dɔba maa ka a ku yɛn bɔ, hal di yi gba yi mali wala di ka taali. Ɛɛ, amaa ŋun be n-ŋɔna ŋɔ ni mi nya nya di nyɛ binshɛɣu. To nya nya maa, din ka Dagbaŋ booni ban dɔba maa. Ti malila ban duɣirigu fa ka mali ban dɔba. Ban dɔba zɔrimi n-duri mɔri bee n-duri tia. Bɛ ni duri binyɛhiri. Amaa ban dɔr o din ku sami. Ban dɔr o maa ka din ka n yɛri ŋɔ, ban dɔb o ŋɔ ka n yɛri ŋɔ. To a yi kul nyɛla a kɔya m-boli ma n-gba ka n kali ka to zuɣu laasabu la, ka bo nɔbil nir ŋɔ maa ka di zooi ka a zaŋ pahi di zuɣu. M bo zimboli zaɣ muni n-zaŋ pahi di zuɣu, kaman a yi bɔri ni a kab li polo m-bala, n-nyɛ lakɔr pali bee Dagbaŋ duɣu. Zaɣ pali din na bi niŋ tim, to ka a zaŋ tilihi maa zaa niŋ di puuni ka zaŋ zimbuli ŋɔ pa di zuɣu n-zaŋ li tam buɣim zuɣu ka di kabi. Naawuni yiko n-dii kabi viɛnyɛliŋga naai, ka a naan suui li zali ka di maai bee ka a kpihi li ka di maai bee maai naai. ka a naan baɣisiri ka di gbi viɛnyɛliŋga ka a nya shiri n-zaŋ la gabi. Tɔ di ŋɔ a tamsa a tooi kana ŋɔ hal shɛb ku niŋli mi gba. N kabili lala maa n-gindi kɔhira. N ku kabili ti sabili maa n-tuuri dirigu dirigu niŋ bini ni n gbingbini li n-gindi kɔhira ka di nyɛ di fahim nyɛla ka bɛ kɔhiri li tiri niriba. Ɛhɛn, ka di mali yaa pam, di, di, di, di, di bi diɛmda. A yi nya di mini bandɔba maa niŋ ni Naawuni gafara, di fahim di bi diɛmda. Naawuni zuɣu di bi diɛmda. Tɔ amaa di niŋ ka di yɛli ku yɛn niŋ tom, di ku yɛn n baɣisirlim zaɣ mahili maa n kahinda li kaman ni tɔɣisi shɛm ŋɔ. Di zaɣ mahili maa di viɛli pam especially n zaŋ ti bihi ban na bɔhindi yɛtɔɣa hal a ku mali bia ka bia maa nini na dii bi neei na ka a bɔri ni o mi ti gbaara, tɔ yɛn ku bɔhim li n niŋ li lala. N ku baɣisi li maa n-kahi ni zaŋ niŋ shiri maa ni n damli ka di gabi, ka o ku leeni li Naawuni zuɣu, a bia maa yi ti ʒini fasili dabiɛm ni gbaag a Naawuni zuɣu, o yi ti ʒini fasili dabiɛm ni gbaag a. Dinzuɣu ŋuli ŋɔ ka bihiko ka di niŋdi ti la, di niŋli tiri ninkura ban tooi zooi ka bɛ tam ni bɛ binyɛhiri yɛla, kamani savilunima ŋɔ maa, eh, Naba Alahajimi Mahimaro, eh, M ba Tɔɣu Mahimaro. Sabiri ni m-bala. Afa so daa yiri o yɛtɔɣa ni o ŋɔ, a ni ŋuna ʒe n-gbubi o saafee yina ka di bi barigi. Ŋɔ yi ku zaŋ saafee yina o ti tamdila di yɛla, o mi ku gbubi a n-chiti o ŋun daa ku yina chaŋ tiŋ puuni nti lan labi ni o be n-nyili naɣila o dali zaɣ palli. Uhum! Ka di mi zaa ka di nyɛla tamsim. Eh, amaa ka ti lee ku tiiri taba a n-chiti barigibu barigibu maa, so daa n-chiti mini barigi ka di gbuni o pam.